Siwmae, sut ydach chi? Dwi'n gobeithio ydych chi'n ansaf gan iach. Diolch yn fawr am ymuno â mi yn y fideo hwn. Fan yma, dwi'n mynd i geisio i ateb yr holiad sut yn Linux i fewn sefydlu meddalwedd. Ac felly ar gyfer hyn, dwi'n mynd i defnyddio fel enghreifftiau y golygydd fideo sydd ar gael i gyn-sefydlu yn yr byd o'r cefndir Llywodraeth Linux. Does dim diffyg o'r feddywedd sydd yn rhad ac yn ddim ar gyfer yr olygiad o fideoedd. Ond, i ateb y cwestiwn beth ydy y gorau, mae'r hyn yn dibynnu ar eich dosbarthiad o'r Linux neu'r blas o'r Linux, er enghraifft ai ydy e yn seiliedig ar Debian neu Ubuntu neu'r Fedora neu Arch neu Red Hat neu SUSE neu beth bynnag. Achos ar gyfer yr meddalwedd i gweithio ar y dosbarthiad o'r Linux hynny, Mae'n gyntaf ang angen i gael ei gasgliadwyd neu cyd gysgaltiad i mewn i'r cod dealltwriaethol ar gyfer yr dosbarthiad hynny, er enghraifft os ydyn ni eisiau i mewn-sefydlu rhyw fath o feddalwedd i mewn yn y cefndrefn weithrededd Debian, mae angen, yn gyntaf, y cod ar gyfer yr meddalwedd i fod yn eu cyd-gysgladwyd i mewn i'r cod genedigol ar gyfer yr Debian sydd y rhiant o'r dosbarthiadau yn y teulu o'r dosbarthiadau Debian fel Devuan, Fan yma, yn yr un fodd, os mae gyda chi dosbarthiad Arch neu rhyw fath o ddosbarthiad yn y teulu o'r dosbarthiad Arch fel Manjaro, mae angen y meddalwedd i fod yn eu cyd-gasgladwyd i mewn i'r cod deudegol neu'r genedigol ar gyfer y teulu hynny, ar gyfer Arch. Yn ychwanegol i'r hyn Mae'r hefyd y dau teulu o'r rhyngwyneb graffig defnyddiwr ar gyfer yr dosbarthiadau, sef ar naill ochr y teulu XTK plus ac ar y llall ochr y teulu QT, ac mae'r rhain y dau fath o'r llyfrgelloedd ar gyfer y rhyngwyneb graffig. Felly os mae'r yr feddalwedd yn rhedeg yn yr rhyngwyneb graffig, Os maen nhw'n yn seiliedig ar yr llyfrgelloedd QT, fe fyddai hyn yn rhedeg yn well yn yr rhyngwyneb graffig seiliedig ar QT, ac yn yr un fodd arall, os mae'r yr meddalwedd seiliedig ar y llyfrgelloedd XTK ychwaneg, fe fyddai hyn yn rhedeg yn well ar yr rhyngwyneb graffig seiliedig ar y llyfrgelloedd o'r rhain. Enghreifftiau o'r rhyngwyneb defnyddiwr graffig Qt yw KDE ac hefyd LXQt sydd dwi'n yn defnyddio fan yma ac hefyd enghreifftiau o'r rhyngwyneb graffig defnyddiwr XTK Plus yw

rhyngwynebau graffig ysgyfnach, ac felly gellir ei rhedeg yn fwy cyflym ar y cyfrifiaduron ychydig yn hynaf, ac mae'r yr doedd eraill, sef KDE seiliedig ar Qt, a'r GNOME seiliedig ar XTK ychwaneg, yn nodedig ar gyfer ei bod yn fwy llawn adnoddedig. Ond, i dweud y gwir, os mae gyda chi periant neu cyfrifiadur pwerus a gynrhedig, y desgfrigau neu'r rhyngwynebau graffig yn fwy llawn adnoddedig fel GNOME neu KDE, na ddylech chi yn profi llawer o drafferthion os mae gyda chi yr holl dydchrig neu'r rhyngwyneb seiliedig yn QT ar y naill ond ydych chi'n eisiau i rhedeg meddwedd seiliedig ar ECTK ychwaneg neu'r ar yr llall os mae gyda chi y dydchrig neu rhyngwyneb graffig seiliedig ar Ec TK ychwaneg, ac ydych chi yn eisiau i rhedeg meddalwedd seiliedig ar QT? Fe dylent y ddau yn rhedeg yn arferol gyda'r ei gilydd heb drafferthion. Ond os mae gyda chi y sefyllfa fan yma gyda mi, sef yr peiriant neu cyfrifiadur hen gyda'r dim ond 2 gigabeit o gof ac hefyd gyda'r y cefntrefn weithrededd, nid mewnsefydlwyd ar y disg caled ond yn hytrach ar yr ffôn cof allanol USB, a chyda pwp dim yn rhedeg allan oddi wrth yr ffôn cofio bu allanol, sef nid yn unig i ddarllen ac i ysgrifennu y data a rhagodd perthynas i'r Cyfundrefn Weithrededd ond hefyd y pwp un o'r meddalwedd sydd yn rhedeg. Mae gyda ni y sefyllfa lle mae'r yr adnoddau o gof ac hefyd gwagle i achub data yn gymharol yn brin. Felly, wedyn, mae'r elfen o pa fath o clefygelloedd mae'r yr deddfwrig ac hefyd y feddalwedd sesonfredig arno, yn seledig arno, yn dod i'r blaendir, ac am bod yn fwy pwysig. Felly, er enghraifft, os yr un yn morchwilio i'r yr adran ar gyfer sain a fideo, fel da chi'n gweld, mae gyda mi llawer o'r meddalwedd gwahanol ar gyfer i olygu yr fideoedd. Mae gyda ni yr Caden Live, ac mae hefyd y OpenShot Video Editor, ac hefyd mae gyda ni y Flow Blade Movie Editor hefyd, ac wedyn os yr un yn gwneud achwiliad i mewn yn yr rheoliwr pecyn synaptig ar gyfer yr golygydd fideo fel hyn, Mae'r rhestr fan yma yn cadarnhau mae'r meddwraeth rhain wedi eu mewnosodid i mewn yn yr cyfrifiadur, er enghraifft shortcut,

yn y gofod i achub data, ac hefyd yr henaint o'r peiriant neu'r cyfrifiadur, ac hefyd yr diffyg o'r cof gyda dim ond y 2 gigabeit. Mae'r pob un ohonynt nid yn gweithio yn y sefyllfa unigryw hon, a'n eithr i PTV, Er enghraifft, ar gyfer Flowblade, mae'n ein dweud mae'r hyn yn non-linear video editor, sef golygydd fideo a'n llinelledig, neu di-llinelledig. Felly os dwi'n nawr yn rhedeg y Flowblade, beth sy'n digwydd? Mae'n yn dweud, mae'r sgrin yn rhy fach ar gyfer y cymwysiad hwn, ac mae hynny yn gwir oherwydd mae'r yr lliniadur hwn ar yr safone heddiw yn y flwyddyn 2022 ar gyfer y ThinkPad ar 51 nawr yn hen iawn, ac mae'r y mantiolaethau mwyaf ar gyfer y sgrin yma yn 1024 picsel, ar y lled gyda'r 768 picsel ar y hyd, y mwyaf galladwy yn diamod. Os da chi'n wedi gweld fy fideo ar fy sianel arall, Ian Lowe Cymraeg, ynglyn at sut i defnyddio Xfrander i ganiatau y desgfrig i arddangos gyda'r yr ad datrysiadgaeth, neu'r cysylltiedigaeth yn uwch. Dyn wedi ceisio hynny ar yr cyfrifiadur hwn ac mae'r hynny ddim yn gweithio oherwydd yr henaint o'r periant yma. Ac wedyn os rydyn ni'n yn ceisio i defnyddio Caden Live fel hyn, Mae'n edrych yn eithriadol yn annaearol, er enghraifft os dach chi'n yn hofran y llygoden uwchben y gwagle du fan yma, mae gyda ni y dwysg lenni, sydd yn amlwg rhywbeth gwael gyda'r ar arddangosiad

Ac wedyn, os rydyn ni'n ceisio i rhedeg y shortcut fan yma, unwaith eto, mae'r gwall gyda ni, mae'n e'n dweud mae'r rhaglen hon yn erbyn yr Llyfrgell Agor XL Strategaeth 2.0 gyda'r yr rhagor Ffrâm Gwrthrych Estyniad. Felly, gyda'r y sefyllfa hon ar yr hen cyfrifiadur yma, gyda'r yr holl meddalwedd a'r cyfundrefn weithrededd yn rhedeg allan o'r gyrrwr allanol, sef yr ffôn cof USB allanol, gyda dim ond 2 GB yn y cof. Yr unig feddywedd, sef yr unig golygydd fideo sydd yn gallu rhedeg yn y sefyllfa hon, ydy'r PTV fan yma. A dyma'r er disgrifiad ynglyn at y feddywedd hon. ac yn yr rheolwr pecyn synthetig rydyn ni'n gallu ymweled â'i dudalen hafan fan yma. A dyma'r er, dudalen hafan fan yma. Felly os ydych chi'n yn alsgrifio y cyfeiriad ac wedyn i gludo mewn i'r cyfeithi Google fan yma, i ddewis y tab gwefannau ac wedyn i gludo i mewn y cyfeiriad fan yma. Nawr mae'n e'n dweud Mae PTV yn olygydd fideo am ddim, gyda rhyngwyneb defnyddiwr hardd a greddfol, sylfaen cod lan a chymuned wych. Rydym yn credu mewn caniatau i bawb ar y blaned fynegi eu hunain trwy wneud ffilmiau gyda offer a gallen fod yn berchen arnynt a'u gwella. Ac ati. Wel, mae'r datganiad hwn, yn arddangos y sefyllfa sydd yn debygol yn bodoli yn y byd o'r Linux lle mae'r yr meddwedd yn cael ei datblygu gyda'r yr datblygwyr gwirfoddolwyr sydd yn cydroddi imiwn i'r cod tarddiad agored ar gyfer y meddwedd sydd yn rhad ac yn ddim. Felly, ar gyfer y allan o'r, fe allai y sefyllfa hon yn edrych yn eithriadol yn gymhleth, gyda'r er, gymaint o ddosbarthiau gwahanol, ac hefyd gyda'r y teuluoedd o llyfrgelloedd gwahanol hefyd, ac hefyd gyda'r pob un dosbarthiad gyda ei gwastadlu'n gwahanol o'r gollongiad o'r drafodaethau o'r cod taddiad. Sut all unrhyw un defnyddiwr yn dod o hyd o'r trafodaethau neu fersiynau ac hefyd y llyfrgelloedd cywir ar gyfer eu trafodaeth cywir o'r feddywedd? Wel, i ateb y holiad hwn, mae'r er ateb yn gymharol yn syml, sef mae dim yn angenrhaid i'r defnyddiwr i defnyddio yr rheolwr pecyn i fewn sefydlu y meddalwedd fel yr un fan yma gyda'r enw Semneptic, mae'r rheolwyr pecyne wedi bodoli ers degawdau ac mae'r holl gefnderfyn yn gweithio yn dda gyda'r cwmnïau neu'r gwirfoddolwyr sydd yn uniongyrchol yn cyfrifol ar gyfer yr gollyniad o bob un dosbarthiad.

Ac wedyn mae'r uh, cyfrifoldeb o'r uh, pwp ein dosbarthiad i cyd-galliadu yr cod dyddiad ar gyfer pob un rhoedigaeth, ac wedyn trwy'r pob un rheolwr pecyn neu ar yr cyfrifiadur leol y defnyddiwr, mae'r hwn sydd yn cynnal y strategaeth angenrheidiol ar gyfer yr cyfrifiadur leol. A dyma'r y fodd lle mae'r yr cyfrifiadur leol yn gallu didoli neu trefnu yr strategaethau angenrheidiol ar gyfer pob un meddalwedd. A dyma'r pwysigrwydd o'r defnyddio'r rheolwr pecynnau pan ydych chi'n defnyddio yr cyfundrefn weithrededd Linux. Mae'r er, data ar gyfer y rhwydigaethau o pob un llyfrgell neu meddalwedd yn cael ei achub neu arbed yn canoledig ar yr cyfrifiadur, a dyma'r er, Rhyngwyneb graffig defnyddiwr i'r adnodd yma oddi wrth Semneptic, ond mae'r rheoliwr pecynnau eraill hefyd gyda'r rhyngwyneb graffig sydd yn gwneud yr un peth. Ond does dim angen i defnyddio y rheoliwr pecynnau rhyngwyneb graffig. Os eisiau, fe allech chi defnyddio y gorchymyn aPty ar yr terfynell hefyd yn yr dosbarthiad debuan neu unrhyw dosbarthiad yn y teulu dan yr dosbarthiad debuan ar gyfer yr teuluoedd eraill o'r dosbarthiadau, er enghraifft fel yr art teulu. sydd yn cynnwys y dosbarthiad Manjaro sydd yn eithriadol yn poblogaidd. Maen nhw'n yn defnyddio yr gorchymyn Pac-Man ar gyfer rheolwr pecyn yn lle o'r RPT, ac wedyn hefyd yn dirweddol, er fod mae'r mor cymaint o'r dosbarthiadau allan fan yna sydd ar gael, Er enghraifft, os ydyn yn edrych ar distrowatch dot com, mae'r gyda ni hyd at 272 o'r dosbarthiadau gwahanol, ond ar gyfer yr mwyafrif o'r rhain, maent nhw yn perthnasu i un o'r prif deuluoedd fel Debian,

un sydd yn eithriadol yn poblogaidd, sef Ubuntu, ac hefyd yr dosbarthiadau sydd yn disgynyddion oddi wrth Ubuntu, fel Lubuntu ac hefyd Xubuntu. Felly, nid ydy y sefyllfa cyn cymhlethded a ei arddangos ar y wyneb, a dyma'r coeden teuluol o'r

A dyma'r eraill. Ac ati. Felly, angin at yr rheolwr pecyn synaptig yma, sut i ddefnyddio fe? Wel, yn gyntaf, pan rydyn yn dechreu y meddalwedd ar gyfer yr gyntaf tro, Mae'n ein gyrchu ar manylion ar gyfer pob un meddalwedd sydd ar gael ar yr dosbarthiad oll Linux yma oddi wrth yr cadwrfeydd neu'r trysorfeydd meddalwedd perthnasol. Er enghraifft, pan dwi'n yn clicio ar yr hanfod renc yma ar eich ochr chwith ar gyfer pob dim, mae'r hyn y peth sydd yn digwydd, sef mae'n ein Cachu y manylion i gyd ar gyfer pob un meddalwedd oddi wrth yr cadwrfeydd a'r trysorfeydd perthnasol, ac ar yr gwaelod o'r ffenestr yma, mae'n yn dweud, maen nhw wedi cachu 61,169 o becynnau rhithrwyd, gyda'r 2,372 ohonynt wedi eu mewn sefydlwyd, dy ddim wedi eu torri, Dydym sydd angen i mewn sefydlu neu i uwch raddio ac dydym i odynu ac anghyn ar dosbarthiad hwn sef defiwn y peth oedd mor gwych gyda fe oedd pan mewn sefydlais i y cyfundrefnedd hon ar gyfer y gyntaf tro ar yr cyfrifiadur neu'r yr Ffôn cof allanol USB yma. Mae'r yr cyfeiriad ar gyfer yr cadwfeydd a'r drysorfeydd wedi ei cyferio tuag at yr cadwrfeydd a'r trysorfeydd cynaliwyd gyda'r defion ei hunain. A thrwy hyn, maen nhw'n yn cymryd y cyfrioldeb i sicrhau mae'r yr meddalwedd sydd uh, defnyddio yn mewn sefydlu ar ei chyfeiradiwr oedd wrth yr cadwrfeydd a'r ddysorfeydd i fod wedi ei phrofi i mewn sefydlu ac i weithio heb drafferthion ac mae'r hyn rhywbeth sydd yn eithriadol yn defnyddiol ac yn dda ar gyfer y dechreuwr yn yr amgylchiad o'r cyfundrefn weithrededd Linux, achos mae'r pwp dim yn gweithio yn esmwyth ac heb trafferth o gwbl neu bron o gwbl, ac mae'r hyn yn gwneud pethau yn haws ar gyfer y dechreuwyr. Ond yr ochr arall o'r hyn yw, Er fod y mae'r pub ddim yn arddangos i gweithio heb drafferth, mae'r feddalwedd sydd ar gael yn ychydig yn gyfyngedig. Felly, pan osodais i yr cefndrefn wydrededd hon ar gyfer gyntaf tro, roedd pub ddim yn gweithio heb drafferth ac roedd gyda fi y meddalwedd neu'r yr dewisadau i lawrlwytho y meddalwedd ar gyfer yr gweithrediadau a'r gorchwylion cyffredinol fel yr golygydd destun, y golygydd delweu, y porwr sef Firefox, Ac ati, ac roedd pwt ddim yn gweithio heb drafferth ac roedd yr holl brofiad yn demlo yn eithriadol yn dybyniadol ac yn eddfed. Ond, wedi ychydig o amser, temlais i, roedd yr amrediad o'r metholwedd yn ychydig yn cyfyngedig. Felly, wedyn,

yn swp fwy o feddalwedd. Ond wedi dweud hynny, fel y darganfuasom ni ddim ond yn ar, mae'n ein pwysig i atgoffa ei hunain pan rydyn yn gwneud rhywbeth fel hyn, fe allai y mwyafrif o'r meddalwedd hon ddim yn gweithio ar yr rhoddigaeth o'ch dosbarthiad ar eich cyfrifiadur. Mae angen i mi i dweud roedd yn lwcus i gallu dod o hyd o'r meddalwedd PTV sydd yn gweithio mor wych ar yr sefyllfa mor enbyd fan yma oedd wrth yr ffôn USB allanol.

o'i dosbarthiadau, achos does dim pob dosbarthiad yn gwneud hyn, mae'r llawer ohonynt dim ond yn cyfeirio eu cadwfeydd a thrysorfeydd tuag at y dosbarthiad rhiant, ac yn swp o amseroedd mae'r swp o ddechreuwyr yn mynd trwy'r profiad ofnadwy yn ceisio i mewnfydlu meddywedd ar ei gefn drefn wedi dedd. Felly, mae'n ein pwysig i atgoffa ein hunan o'r hyn hefyd pan ydyn ni'n yn gweithio yn yr ymgylchiad o'r cefn drefn weithrededd Linux. Wel, wedi trafod hyn i gyd, mae'r yr holiad greiddiol oddi wrth y dechreuad o'r fideo hwn yn dal yn achos yn an atebwyd, sef sut i mewn-sefydlu meddalwedd ar yr cefndrefn weithrededd Linux. Wel, fel crybellwyd o'r blaen, mae'r dwy fodd i wneud hyn, yn nacl trwy'r yr cyfrinach trwy'r mewnbynnu a'r gorchymyn ar yr cymell gorchymyn yn y sgrin y terfynell ac mae'r yr arall neu'r llall trwy'r yr rhyngwyneb defnyddio'r graffeg fel arddangoswyd o'r blaen sef y synaptic rheolwr pecyn felly Yn y fideo hwn dwi'n mynd i arddangos yr olaf gyda'r yr desgfig neu'r rhyngwyneb graffig defnyddio'r LXQT fan yma. Mae'r yr rheolwr pecyn synetig yn cael ei sefydlwyd yn hunan weithredol, felly os yr ni'n yn morchwilio i'r dwyslein dechreu ac wedyn, er enghraifft, i'r hoffterau, a dyna ni, mae gyda ni y rheolwr pecyn synaptig, neu os ydyn ni'n gallu mewnbynnu yr enw union yn y blwch ar gyfer yr archwiliad fan yma, a dyna fe. Ond fan yma, dw i yn sylwi, mae angen i ni i gysylltu gyda'r rhyngwyd, mae'r hyn yn pwysig i lawrlwytho y meddalwedd perthnasol. Nawr rŷn ni wedi cysylltu gyda'r rhyngwyd, nawr mae angen i mewnbynnu y cyfrinair ar gyfer yr defnyddiwr gweryddyn fan yma. Nawr, mae'r er, rheolwr pecyn synaptig yn cyrchu y rhestr oddi wrth y data leol ynglyn at yr meddalwedd ar gael ac y rhai sydd yn osodwedd ar y cyfrifiadur yn eisoes fel ydych chi'n gweld ar y gwelod o'r ffenestr fan yma. A wedyn os rydyn ni eisiau i mewn ysodi rhyw fath o'r meddwedd ar gyfer y golygydd o'r fideo, rydyn ni'n gallu archwilio ar gyfer trwy clicio ar yr gwydr marygu fan yma ac wedyn rydyn ni'n gallu archwilio ar gyfer yr testyn video editor fan yma. A dyna ni. Dyma'r er rhestr o'r meddwedd perthnasol i'r golygydd fideo sydd ar gael gyda ei tredigaethau perthnasol ac y rhain sydd yn y lliw. Gwerth tywyll ydy'r rhain sydd wedi ei ysodwyd ar y cyfrifiadur. Dyn wedi dadsefydlu yn feddywedd Flowblade o'r blaen. Felly os dwi'n yn eisiau i mae'n sefydlu fe ar y cyfiadr, dwi'n ddim yn angen i clicio arno fe fel hyn, ac wedyn i dewis yr marcio ar gyfer mewn sefydliad fel hyn. Nawr, y tro nesaf yw i glicio ar y botwm ar gyfer cymwysio fan yma. Ac nawr rydyn ni'n gallu cadarnhau y cydrannau i fod yn mewn sefydlyd fan yma. Ac wedyn, rydyn ni'n gallu clicio ar y botwm i cymhwyso fan yma.

Nawr mae'r yr rhestra yn yr rheolwr pecyn synedig wedi ei diweddaru fan yma gyda'r yr blwch gwerth ar gyfer y bedywedd flow blade ac nawr os ydyn ni eisiau i morllilio i'r adran ar gyfer yr sain a fideo fan yma a dyna'r yr feddywedd sydd newydd ei mynysoddlyd, ac os ydyn ni'n clicio arno fe fan hyn, ac mae'n ein gweithio hyd at y neges gwach fan yma, mae'r er, sgrin y cyfrifiadur yn rhy fach ar gyfer yr cymwysiad yma, felly rydyn ni'n clicio ar y botwm iawn i barhau. ac mae'r hyn yn ein cymryd ni mas oddi wrth y cymwysiad. Nawr, os ydyn ni eisiau i dad sefydlu neu dad osodi neu odyn ni mas yn meddywedd, yn yr un fodd ydyn ni gallu clicio ar yr blwch gwirio fan yma ac wedyn i ddewis i marcio ar gyfer yr odynnu fan yma. Ac wedyn, rydyn ni'n gallu clicio ar y botwm i cymwysio fan yma. Ac wedyn, rydyn ni'n gallu cadarnhau y manylion a wedyn clicio ar y botwm i cymwysio. A dyma'r y manylion. Ac nawr mae'r yr odyniad wedi ei cwblhau ac nawr mae'r rhestr yn rheoli pecyn sefnetig yn cael ei diweddaru. A dyna ni, nawr mae'r meddywedd Flow Blade wedi ei godynu oddi wrth yr cyfrifiadur yma. A dyna ni i gyd ar gyfer nawr. Dyma sut yn Linux i mewn sefydlu ac hefyd i dadsefydlu meddalwedd drwy'r rhyngwyneb defnyddio'r garfig syneptig. Diolch yn fawr am eich gwylio am y fideo hwn. Dwi'n gobeithio ydych chi'n wedi mwynhau ac yn ei darllen yn defnyddiol. Tan y tro nesaf, cadwch saff ac yn iach, a hwyl!